Yo, ɛna adwuma biara nso no woyɛ ka ne sei ka ne sei na ayɛ no akwansideɛ kakra wɔ ho adwuma biara nni hɔ a advantage wɔ hɔ na disadvantage nni hɔ na yɛn ya disadvantage a ne yɛwɔ no sɛ yɛnya kwanya sɛ kente no Sɛ etumi akɔ amɔnɔne a, nka migye di sɛ nka mfaso bebree bɛba adwuma no mu ama nnipa bebree nso ani abɛgye ho. But yenni akwannya biara a yɛde kente afiri akɔtɔn no amɔnɔne. Anka akwannya bi bɛba sɛ obi a ɔno ebi a ɛbo a ɛda so no, yɛn a yɛtɔn kente no ankasa a yɛkɔyɛ kente ho program no, yɛn ani sika a ebi a yɛde kɔyɛ ne ade akɔma obi a ɔno onnim kente ho hwee. na wɔn akɔtua sika bom na wɔde kɔ ɛba saa na ɛmmoa mma nnipa ani nye kente nti sɛ nka manya akwanya de me kente kɔ amɔnɔne ba na ɛrekɔ so ma me a obi te nkyɛn a ɔde ne ho bɛwura kente no ɛna afei nso so no ɛyɛ a na program a na meka sɛ yɛ ne kente factory wɔ ha no deɛ a na ɛha yɛ ne sɛ ahoma no ɛna sɛ company ni ni Ghana Enti ahoma no, deɛ wɔde bɛfiri hɔ abɛba biara sɛ ani no yɛ kama sɛ ani no nyɛ kama sɛdeɛ ɛteɛ biara wɔsɛ wɔtɔ de yɛ adwuma baasa nka kɔmpani no wɔ yɛn nkyɛn ha mennye ni sɛ anka ebi a yɛne yɛbɛtumi akɔ wɔn akɔkyerɛ yɛ ahoma a yɛyɛ de yɛpɛ baasa nam sɛ fira mo no no nti obi nso na ɛkɔfa firi hɔ ɛna ke wɔde aba Ɔno nso ɔbaa ɛbo ɔpɛ na ɔde to so. Te sɛ wɔ ha deɛ a, ka saa tax ne adeade no nyinaa nka ɛbɛfiri so. Saa pot, ɛka ne adeade a wobɔ no nyinaa nka ɛbɛfiri so ama ade no atumi aba fam. Nyɛ ne sɛ nka kente boɔ ayɛ den ɛnɛ yi. Obiara nim sɛdeɛ ɔman no si kɔ nanso wokɔtɔn wokɔbɔ kente boɔ nko ara yɛ sɛ ne boɔ yɛ. Nti yɛ program yɛ efiese no nti sɛ nka saa akwanya no ba ama yɛatumi de kente no bi akɔ amanɔne anaasɛ yɛanya factory no bi wɔ ha a, megye di sɛ ɛbɛma kente no nso aba fam ma nnipa bebree nso ani bɛgye ho sɛ wɔde wɔn ho bɛwura kente no mu. Efiese kakra no ho. Ɛsiane sɛ yɛyɛ yɛ design a, na Chinafoɔ yi, sɛ Ghanafoɔ no bi wɔ ha na yɛtwa no picture na yɛde ama wɔn a, within short time no ara no, na wɔakɔyɛ. ne material na wɔde aba. Ɛnna wohwɛ sɛ ɔhene bi ato no kente bi a ɛbɛyɛ three thousand cedis, four thousand na ɔde to dwabɔ ase. Na dwabɔ no ara na obi de ne material te aseɛ. Ebia material a watɔ no bɛyɛ sɛ forty cedis akɔpam na ɔno nso afira bi na ɔde nam aseɛ. Ba sɛ ɛgu kente no anim ase. Ɛbɔ ho dawuro abɔ abɔ abɔ abɔ ɛrestate foforɔ no, ɔmampanin Kufuor pɛɛ so, yɛyɛ complain maa no. Ɔka kyerɛɛ yɛn sɛ na sɛ no no nso de sika brɛ wɔn a, ɛde ontumi nsi ano. Sɛ wɔn obi kɔfa firi hɔ ba no, ɛno nso ɔyɛ obi business. Ɔba nso a, etua otua tax. Nti yɛntumi nsi ano. Ɛyɛ sɛ yɛbɛtumi a register yɛ design. Ɔse ɛyɛ design a ɛyɛ adwinnie, yɛntumi nregister. Nti ɛne sɛ nnɛ yɛde tete ho yi ara, design no ɛreba saa ara, ɛreba saa ara. Na ɛyɛ a na obi repɛ kente a, me deɛ men condemn obi adwuma. Obi wɔ a ɔsɛ kente bi ada kente. Ɛɛ makyerɛkyerɛ mu akyerɛ wo. Ebi wɔ soro, ebi wɔ fam. Enti sɛ woannya kente papa na sɛ kente biara na ɔsɛ yɛ kente a, wobɛkɔ akɔfira obi de kente bi a ɛnyɛ kente wei, obetumi de abɛgye wo aboɔden asene wei. aberekora a wonnim mu nti ɛsiane sɛ wompɛ nhu ɛka sɛ wɔbɛkyerɛ ne mu koraa a wɔmpɛ ate aseɛ ɛsiane sɛ kente biara da kente but obi bɛtumi de ketewa bɛgye wo kɛseɛ bo ya because yɛhu kente bi a nkurɔfoɔ bi so wɔn totɔtotɔ no wɔn laaya nti mu sɛ aha no wɔde ba ha nka ebi a wobɛnya bɛyɛ tere nso watɔ no wan ne kente a watɔ gye sɛ bi ne wiase nso na ɛnyɛ kente ne papa biara ɛnyɛ papa anaasɛ wɔbɛnya adagye ama akyerɛ ne mu nti Na ɛnneɛ, me deɛ deɛ metɔn no online, metɔn no Asomasi, metɔn no Ɔbɛnten hɔ, ɔho, na akɔyɛ nsɛm bebree. Nti, problem a na ɛwɔ mu no, sɛ wɔn nya abɔterɛ ama yɛakyerɛkyerɛ wɔn kɛntɛm deɛ a, megye di sɛ deɛ ɔpɛ kɛs, deɛ ɔpɛ papa bɛnya, deɛ ɔpɛ first grade bɛnya, deɛ ɔpɛ second grade bɛnya, deɛ ɔpɛ third grade nso bɛnya. Yeah.
Na mepakyɛw apart from ɛno no dɛn ne akwansideɛ a ɛma tourist ɛreba ha nom a wɔntumi mma no sɛnea ɛsɛ sɛ anka wɔba no. Ɛɛ tourist no a wɔn ba no ɛsɛ yɛ ana wobisa bi a oh ebi a mpɛ sɛ meba but me check ɛka ɛne adeade ebi a mɛbɔ no a na ne trip no wɔde ba ha no nko ara for just tour kɛkɛ no a ɔreba no na ne ka no. nti ba bɛduru baabi ne yɛ gye sɛ wotua nti yɛ ana wɔn bɔ ka bebree nti ɛma de bebree kan so wɔn ɛtɔɔ no a wɔsɔ wɔn ba no nti sɛ nka nneɛma mu nso tumi aboa ma yɛn nso a megye sɛ nka aborɔfo no bɛba pii ɛsiane sɛ the year of return no yɛnya aborɔfo bebree na ɛboaa yɛn nso ma adwuma no pagyae nti sɛ na nyɛ yadeɛ ɛtoa so baeɛ a megye di sɛ nka Nneɛma nkabi a ɛbɔ nwira nkabi a nnipa bebree nso akɔ yɛn anim asene seesei sɛdeɛ yɛhu no no. Nti deɛ mɛka ara ne sɛ wɔn ɛbɛtumi abɔ nneɛma mu kakra ama wɔn a megye di sɛ anka aborɔfo no nso bɛba ama yɛn nso yɛn nsa atumi akɔ yɛn ano sɛdeɛ yɛpɛ no. Lokalfoɔ no tɔ ntoma nanso yɛnya wɔn nso nnua nnua ɛyɛ a na ɛboa ɛsiane sɛ bi ba ha a Wɔn de bɛfa nkwadaa no bi koraa hwɛ wɔn sukuu. Ahaa ebi nso bɛboa nkwadaa no bi wɔ ebi a wɔn yɛ adesrɛ mu ne ade ade. Nti megye di sɛ no na ɛtoa so a nka mehu sɛ nka ɛbɛboa biribiara. Na mɛpakyɛ wɔn akwan nso ɛ because.
Ɛna efi ebie nso yɛ akwan yɛ akwan a yɛde ba kuro no mu. Yɛ yɛn kuro yi, akwan bɛyɛ sɛ four, baabi a bɛfa biara bɛtumi aba. Wobɛtumi afa Dwaben aba, wobɛtumi afa Mampɔn road yi so ara aba, wobɛtumi afa Adwo so road yi so aba, wobɛtumi afa Antoa road yi so akɔsi airport round about. Ebi ara nyɛ. Ebi ara nyɛ. Obi ba koraa na ɔbɛhu. Eyi bɔ nwere kuro ɛkɔ mu kwa. Ɛkɔ mu kuro yi mu ni. Ɛna ba mu koraa mu. Obi ba na ɔfiri sɛ bɔ nwere no ɛfo soro. Anaasɛ bɔ nwere no. Sidi yɛsi ayɛ no. Ɛsɛ nka yɛn mfikyire baabiara sane sɛ aban no nyɛ so mfa so. But bɛhwɛ. baabi a yɛwɔ, dan a yɛwɔ mu, nnipa bɛyɛ 50 ni ati ahokyere. Ɛso akyerɛ aban deɛ ɔbɛba ne deɛ ɔbɛkɔ biara sɛ nka ɔmmɛbɛɛ mu ma yɛ. Yɛabɔ ho dawuro abɔ abɔ abɔ abɔ abɔ. Aban biara ni mu baabi a ɔbɛkɔ. Nti wei kakra ɛna ɛhyɛ mu. Ɛnde sɛ nka yɛnya mmoa bi afiri no asɛ mu abae a, Bɔ wobɛkɔ fie bia ne nipa bi nwunu bi nti tumi aba yɛ dan no mu a yɛwɔ gyidie sɛ anka nipa bebree ne ɛbɛgye ho ne wɔn ayɛ dɛ wɔn nso de wɔn ho abɛhyɛ kɛntɛn no ama adwuma no mu abie na yɛyɛ kɔ no nkyema nso ɛyɛ dɛ ɛba ɛba abɛwura mu ama adwuma no tumi ayɛ kama nti yɛsrɛ ban wɔmɛbɔ ayɛ yi ma na wɔnyɛ yɛ kwan so ma yɛ na afei nso koraa yɛni hotel bi a ɛyɛ kama nkurɔfo no ba wɔn bɛda mu ɔn because obi wɔ hɔnom a wokɔ cape coast yɛ aborɔfo no wɔn da hɔ a nti wɔn nya kwan ne nkurɔfo di nkɔmɔ pati ahɛ nso waba ha wabɛdi bɛyɛ wɔn awa no kɔ akɔda kuma ase bɔntene oyɛ dɛ na wɔnya buroni ɛne na di nkɔmɔ na waka wɔn hi asɛm koraa kyɛ na wɔn mmoa bi a wɔde aba dɛm biara na akɔ akɔyɛ wɔn a wɔbɛn wɔn no ɛna wɔn nya saa mmoa no nti yɛnya hotel bi ɛso bo ne nyinaa nso ɛbɛ make money nti wɔn a wɔn nsɛm wɔ bie no sɛ wɔn de wɔn ani hwɛ ha gye de sɛ anka wɔn nso bɛnya mfasoɔ afiri ha ɛnyɛ sɛ buroni bɛba no na ɔkɔ han dan o ɔkɔ han hotel wɔ kuma ase ofiri hɔ ansa na waba ha no ebi wɔ ha a nka ofiri ha no ano ɔkɔ nti obɛtumi abɛsɛɛ tam bɛ bebree wɔ ha ama aboa yɛn nso. Nti ahanom no um, Ghana Tourism Authority baa. Ghana Tourism Authority wɔn baa ɛde yɛn yɛn asɛm to wɔn anim ɛde yɛn yɛn asɛm to wɔn anim yɛkɔ aba yɛkɔ aba several times ɛte yɛn ti wɔ biara nka ɛbi a ɛte so koraa nso yɛ export wɔn nso no. Ɛdeɛ ɛhia sɛ moato wɔn anim sɛ wɔmmɛbue dan no mu ma yɛn, nanso nea wɔbɛka biara no, ebi koraa tumi ka sɛ, na mo, sɛɛ na mo ahonya da hɔ a yɛmmra me som ase. Ɔho, nso ɛyɛ a na obi nkɔsrɛ ɛɛ, ɛɛ, kootaale sɛ yɛmmɛku kootaale wɔ ne kurom ma no, ɛma yɛnkɔbisa no sɛ, ɛdeɛn, ɛɛ, sika sɛn na wanya da hɔ na me aban no nso, me nso memfa me deɛ mmɛsɔ so. But ɛkɔka a, na obi aka no saa, deɛ ɔpɛ ne mu bi wɔ no, n'afunumu. afono so so sene wo no na waka no saa na ɔyɛ ɔde agya wo nti ɛɛ wɔn ba yɛde ɛhi asɛm to wɔn wɔn kɔ a ɔdaeɛ obi a mɛbi nti nyɛ sɛ yɛn nka ɛbɔ ho dawuro saa yɛka. nti mpatɔ minister of tourism waba ha da. Tourism minister waba ha da ɛyɛ okura me werɛ firi ne din kakra waba ha pɛn waba ha pɛn ehia asɛm ne adeade aban biara ni wɔ am sɛ ɔbɛba abɛsi so a ne tourist minister ma ha tourism minister biara ɔba ha. Ɛde ɛhe asɛm to n'anim? Atoɔ kɔ a sɛdeɛ mekaeɛ no, ɛnte wɔn nka bio. Anka dan a yɛsii no ninety five ɛbɛsi saa berɛ yi, yɛasu ho ara for expansion, yɛasu ho asu asu asu, yɛnnya hwee. In fact, deɛ sɛdeɛ ɛteɛ no ara na yɛyɛ no saa ara, na yɛyɛ no saa ara. Nti Nso when sɛ was the last time ɔ- ɔbaa ha?
mɛkae the last time sɛ aban yi bɛsii so yi, mm,

dwumadie bi sei ne adeade not sɛ ɔa sure wo sɛ ɔɔkɔ a yɛbɛte ne nka but ɛbɛsi saa berɛ yi yɛntee nka biara na kyerɛ sɛ ɛyɛ akɔtoa wɔn a wɔdii kan baeɛ no so saa ɛba saa nso a ɛmmoa
meba no bɛduu station hɔ mehu um, uh, project about uh, market ɛno no akosi sɛn?
Ɛno nso no, bɛyɛ bosome ne bosome akyi ni na yɛn pii wɔbɛkukuru adeɛ no de bɛsii hɔ sɛ ɔpɛ sɛ ɔ build yɛ market no. Ahaa, Modern Wine de ma yɛn. Nti ɛho mfonini na ɔhunu sɛ ɛwɔ hɔ no but sɛ wei koraa deɛ sɛ meka sɛ ɛnkyɛe bɛyɛ bosome ni. Ɛhɛn, because wobɛkɔ baabi no. Ɛndeɛ mpaeɛ a yɛbɔ ha no sɛ ɛbɛtumi akɔ so but wobɛkɔ baabi wei ɛbi asi hɔ aa ɛbi mfeɛ bebree yɛnyɛ but yɛbɔ mpaeɛ sɛ ɛbia ne deɛ deɛ ɛbɛyɛ anim anim yi aa wɔde abɛsi hɔ ɛnde yɛhwɛ berɛ a yɛbɛka te soɔ na yɛn nyinaa yɛhunu sɛ yɛasɔ no abɔ fam awie deɛ ɛndeɛ project no ahyɛ aseɛ ɛno ne adeɛ a yɛbɔ mpaeɛ ataa nakyie na adwempa a wanya de wei na So wama yɛn? Ɔbɛsa agyina so ara na wayɛ de ama Boagyinaman.
Nti wa propose asase a ɔde bɛyɛ anaasɛ afei na ɔba bɛhwehwɛ?
Ɛno deɛ na sɛ ɛyɛ ohu baabi ade no sɛ ɔn sɛ kente stores bi sam ɛhɔ nom no ɛno na ɔsɛ ɔde bɛyɛ saa project saa la no no nti yɛbɛyi saa la ɛyɛ no nyinaa afiri stores no nyinaa no na gye sɛ wa build no mmɔden wa Wɔn a wɔwɔ hɔ no, hefa na wɔde wɔn bɛkɔ? Baabi a ɛnneɛ ɛba saa no deɛ, seesei deɛ yɛnnya nhunuu baabi a nkurɔfoɔ a wɔwɔ hɔ no yɛde wɔn bɛkɔ. Nti sɛ duru hɔ na sɛ ebia wɔbɛpɛ baabi, menni baabi, mennim hɔ nyinaa nso bɛyɛ stores biara nni baabiara a yɛyi wɔn de wɔn akɔ sɛ yɛabɛɔde ha. nti yɛde wɔn rekɔ. Nti yɛreyi afiri hɔ deɛ a, ne yɛreyi afiri hɔ. Ɔntɛ sɛ yɛbɛsi bɛwie ansa na ɔbɛnya mu aba abɛtoa wɔ adwuma so. Anyɛ saa deɛ a, ɛneɛ wɔbɛtena hɔ ara, ɔntɛ sɛ yɛbɛwie. Na wɔn a wɔne wɔ hɔ no nso, dɛn na wɔbɛyɛ a wɔde wɔn nso wɔn nsa bɛko wɔn ano? Because woyi no na sɛ ten years na sɛ ɛnyɛ ready a. Ɛneɛ na kyerɛ sɛ wɔabɛtu ano aduane ato agu no no. Sɛdeɛ nkurɔfoɔ bi ɛtumi ɛfa kwan bi so na wɔn yɛ yɛ sa obi market yɛtumi kɔ bu market yɛ nsi da na wɔn a wɔn aka nyinaa na wɔn ɛwɔ aban ba ɛyɛ yɛ mp a ofiri so ma wɔn ba ɛwɔ so aduom ɛnu wɔyɛ deputy road minister no. Ɔno no ɔbɛbuild oh market bi hyɛ mu hɔ baabi a ɛno deɛ yɛ adwadifoɔ nyɛ ke nyɛ kente stores hɔ a ɛhyɛ mu ɛhyɛ saa market yɛ a wei nso wɔbɛsi afa ho ɛno no hyɛ inside but wɔyi wɔn kɔɔ na obi plot so one plot bi wɔ nkyɛn hɔ a na wɔyi wɔn de wɔn kɔɔ nti wɔyɛ sɛ wɔn obi abobɔ n'apata na wɔte aseɛ but wɔagyina so wɔafiri so deɛ but wɔagyina so ara yɛ market no Ebi wɔ hɔ firi so na kyerɛ sɛ wɔn bɛyɛ fifty percent koraa na wɔn wɔ but wɔagyina so ayɛ market no a kyerɛ sɛ nnɛ yi koraa no ɛka sɛ nipa nkɔ mu a wɔn bɛtumi akɔ do sɛ wɔn wɔn a wɔn nkɔ mu deɛ but nnɛ yi a yɛka sɛ nipa nkɔ mu a ɛnyɛ den sɛ nipa bɛtumi akɔ mu wɔayɛ no kama te sɛ wɔanya hɔ no asɛ wɔbɛtumi de wɔn ani akɔ akɔ wura mu akɔhwɛ sɛdeɛ market no si te a Oh, ayɛ no kama. Enti sɛ wei no nso bɛyɛ ɛyɛ abrosɛn abansoro yi ɛtoa so bɛyɛ yie de fa ho deɛ a na kyerɛ sɛ bɔnwini market deɛ ɛni problem biara
nti me ha no mo ha no mu wɔ ɛɛ washroom wɔ ha no washroom nanso ah, ɔhɔhoɔ ba ha no mu a ebia ɔpɛ sɛ ɔyɛ ne ho yie a obetumi akɔ washroom yɛ baako bi a esi m'anim dendenden so Ɔsi ɛyɛ worship ɛna individual bi nso abɛyɛ yɛyɛ bi MP no ankasa mu no wayɛ bi ɛwɔ ha ɛno deɛ wɔ akyiri kakra but ɛyɛ guy bi wɔ Jos yɛfrɛ no NTK ɛno nso wayɛ bi wɔ deɛ akyiri ha yi ara nti sɛ aborɔfo no ba koraa na yɛtumi de wɔn kɔ ɛna deɛ wɔ m'anim ha nso yɛ bi and deɛ ɛfa sɛ ɛbɔ nnwere deɛ toilet facilities no deɛ a na ɛnyɛ den ɛma yɛn nsa. In terms of dustbin sɛ ebi a obi ɛyɛ fi a ɔbɛ yi obetumi de ato mu. ɛno nso yɛne ankasa yɛ ha yi koraa yɛwɔ bi si ha nom a ɛnyɛ den sɛ wobɛyɛ fi na de bɛto baabi basaasa ɛwɔ dustbin si ha nom a every day biara no yɛkɔto gu bɔɔla so sɛdeɛ ɛbɛyɛ a efi no ntena ha nom ɛsiane sɛ ha no ahɔhoɔ ba ha da biara.
Wowɔ biribi a wopɛ sɛ wode ka ho bio? Oh, deɛ mede ka ho ara kakra ne sɛ, wɔn a wɔtɔ kente no, yɛda wɔn ase. Yɛbɛkɔ so ara nso asrɛ wɔn sɛ wɔnkɔ so ara na wɔkitakita yɛn, na yɛnni hɔ a, Ɔmo nya kente, ɔmo so nni hɔ a ɛnwona kente no yɛn ntumi nfa mfra. Nti ɔmo nkɔ so ara na ɔmo ntɔ kente no nyɛ dɛ ma yɛn. Na yɛn so yɛn nya adwenemfan anaa se yɛn nya akoma pa na yɛn so yɛn fa nyɛ adwuma no ɛnfa ma obi biara. Yoo, kakra nso a mɛtumi aka afa kente ho bio ne sɛ, kente yɛ adeɛ a ɛdwa bɔ biara sɛ. Sɛ yɛ ayie, sɛ yɛ ayeforɔ, sɛ yɛ abadin. toɔ sɛ yɛ biribiara no, edwabɔ biara a ɛsɔ ani a nnipa dɔm wɔ ase biara wobɛhu kente wɔ ase. Na deɛ yɛde to aban mpanimfoɔ anim ama wɔn ntie ne yie biom ne sɛ wɔn ara wɔfira kente. Sedeɛ kente no first na ahoma no yɛyɛ no wɔ Ghana ha yi ara. but obi nim deɛ ɛfiri soro baeɛ a ɛbɛtee bayerɛ no ahoma mu a factory no nyinaa aguo ɛnde sɛ yɛse yɛyɛ one district one factory a yɛn bɔ nwira ha no yɛyɛ adwuma a yɛyɛ no kɛseɛ na pata mu ha no adwuma a yɛyɛ no kɛseɛ yɛ kente ahoma no nso ɛnam sɛ yɛkra firi amɔnɔne na ɛbɛ no nti na yɛana no boɔ nti yɛbɛsrɛ abaa no sɛ wɔde n'ani bɛhwɛ yɛ so one district one factory no Ɔma sɛ aborɔfo sɛ Ghanafoɔ no bi de wɔn ani ahwɛ ha abɛbie factory no bi wɔ ha man na ahoma no atumi anya bi a megye di sɛ anka bɛboa ɛna afei ne kente no hyɛ no nso no ɛne sɛ abibifoɔ Ghanafoɔ a yɛwɔ ha yɛtɔ kente paa aborɔfo no ba ha deɛ but yɛntumi mfa wɔn ntoto Ghanafoɔ kente no yɛn Ghanafoɔ na yɛtɔ nti deɛ yɛsrɛ aban no sɛ anka wɔbɛma kente no hyɛ no ayɛ bi sɛ bia even parliament koraa na nka Friday bi koraa no ɛyɛ no Friday wei koraa no a megye di sɛ anka ɛbɛsɔ ɛne san sɛ wɔn no fura kente a yɛa na ani ne hwɛ wɔn pii sɛ me a meteɛ yi mefrɛ san sɛ me obi a anime ɔn nti sɛ ɛma wɔn no ahyɛ kente obi kente koraa wɔnhyɛ wɔn mfira wɔn mfira because parliament So mframa mframafoɔ bebree wɔ wɔ hɔ ebi yɛ nɔf ebi ɛha ebi yɛ ayifoɔ nti obi a onim kente fra but wo deɛ wɔnfa bi koraa ngu no kɔn mu ne yɛn hunu sɛ ɛda se anaasɛ wo deɛ mant koraa yɛnyɛ no once ɛbɛboa ma kente no wɔn nanifoɔ wɔn hwɛ yɛn nyinaa bɛhunu sɛ yɛn nso yɛwɔ biribi wɔ ha nti ɛsrɛ yanka wɔn a wɔn ani nkɔ kente no na kente yɛ adeɛ a sɛ ɛbɔ ho dawura. ɛboa ma mmabunu a ɛwɔ area ha bebree nya ho nsaano nnwuma bebree. Nhwɛmfo yɛ bɛyɛ de nsa nkɔto aban so na ɛma korɔ no nsɛm ne adeade no nyinaa ɛto atumi twa. Ɛɛ nam sɛ na meka sɛ madi kan meyiyɛ ebie no aboa me nti mɛtu obiara fo sɛ ɔde ne nsa bɛhyɛ anaa ɔde ne ho bɛhyɛ kente no mu na nsaano nnwuma wowɔ a waa na ɛboa obi ntumi nye mfiri wo nsam. Ɛwɔ sɛ ɛwɔ obi a wanya 60 years ɔda so yɛ kente. aban nnwuma yi kɔ sixty years na ɔkɔ pension nti sɛ obiara amanfoɔ dan wɔn ani ahwɛ kente mu a anka yɛ a na ɛyɛ sene sɛ obiara de n'ani hwɛ aban adwuma aban adwuma sɛ aban no ne nnwuma no yɛmmie bi nka ho yɛnyɛ no hwee ɛba saa no a na wɔawie sukuu na ate fie te menyɛ adwuma yɛ abrɛ korɔ nso a na adwuma ɛwɔ bɔ bi nti yɛmi yɛn nkɔ kente no na megye di sɛ ɛbɛboa yɛn na aboa yɛn nkyima nso